Neme ikimiziň agyny bolşumyz täsin boldy-laý. Haçan seýdi oglan günüň? Menem agam diýen, senem agam diýen ondan. Ondan bir gün toýda boldukmy? Hawa, toýda bolduk. Ony Aşyta haçan aý boldy? Toýda indi başlamaga-da bilýämkä, toýlarda maý bolýar-da oturyp. Eý sen haçan näçinji ýyl eý senem maňa agam diýýäň menem saňa boldy bolup. Şo taýda çöl düşdi öýdýän agam. Hawa. Men dekabrda. Men dekabr. Men awgustda da. Tomusda men gyşda. Hawa. Ondan soň üçin sen men doly hukukly agam. Aýt bilenem şeýle bolduga-ow. Ýyllap agam diýip gezdi maňa. Ol ýöne bir ýyl, bir ýylrak uludyr senden. Bir ýylla uly ol, hawa. Hawa. Segsen bäşinji ýylda. Hawa. Şonuň üçin Arsem agam. Näme diýýär-ä Ahmet Damdam? Gowy aýdymlar aýdýakam-a, diňlän wagtyňyz diýýär-ä. Hawa, gowy aýdymlar aýdýakam, nirdediňiz diýýär. Hawa. Ylalaşýaňmy şoň bilen? Hawa. Senem indi şu wagt soňky döwür Has bir hili şol toý stilli, has bir maladýožnyý aýdymlar çykyp başlany bäri obrazyňam, stiliňem üýtgedi-de. Hawa. Seret, Goçmyrat, ine, öň ine özüňem diňleýärdiň Armany, ine ýürekde galan aýdymlar, Bada meni, Bilýäňä, no başga-da owazy radioda ýaman kän aýdym gidýärdi, bilýäňmi şony ýa men? Indi men diýjek bolýanym, şon ýaly aýdymlar diňleýji gazandyrýan eken. A şu matky döwrebap aýdýan aýdymlarymyz bar-a, şeýle bir toýy gazandyrýar. Ikisinem deň alyp gitmeli-dä. Ikisinem deň alyp gitmeli, agam. Men ikisine-de taýyn. Armanly wapşe kimiň aýdymy? Armanly Gurbansoltan Nurýagdyýewa bar. Köne halyp men eşdenim şoň aýdym diýip eşitdim. Men ýöne toşna oň şoň aýdanynam bilýän pianinada. Menä seň aýdymyň diýip bilýän. Sebäbi sen Ýok biz senden eşitdim. Hawa döwrebap edip işläp aýdymda. Aranjirovkasam gaty. Hawa ýöne aslynda halypalaň aýdymy köne aýdym. Ýa bir zat aýdaýyn şu Armanly barada. Öňde soňda aýdym hiňlenmeli bolýara, bir aýdym hiňlenýara adam. Meň üçin spisokda birinji daşy. Daşy bolşa aýdaýyn, bir döwür aýryp bilmedim o şuny. Ýöne kellede ýöne ýöne şuň heňi-de başga aýdymlar köpräk diňlesem bir gitmezmikä diýip.

Men diýdi, şuň diýdi, kilibini edip berjek saňa diýdi. Onuň gumuň içine äkidip, hakykatdan hem sag bolsun Wepa Işanguly, görermin ýöne hökman. Kenizli, zatly kino ýalyk edip, ilkinji gezek Owazda, Türkmenoba teleýaýlymynda geň şaň etdi. Eý tüweleme daş edipsiň aýdyma bir gowy bor klibini kim etdaý aý menem şuny ýaly şuny ýaly wepa wepa kaka etdi men etdim bu ilkinji klibini wepa işangulyýew etdiler üçin gowy adam. Gowy gowy ikisem. Maňa meňzeş adam diýýädiň maňa bileň. Maňa meňzemän barýaň aha ol. Indi şu instagramda-da sorag aldym-a. Nädip ýaşardy diýýäler gurbaş diýýäler. horlandyň sen kynmy aňsatmy bir Aý özüňe erk edibilmegi bilýäňä sen o zatlary. Iň kyn zatda özüňe erk etmek. Horlanjak diýip horlanyp bolanok, semrejek diýip semräp bolýar, ýöne horlanjak. Ýa semräp bilmeýänler. Semräp bilmeýänem bar. Hawa. Öňki döwürde 2000 näçinji ýyl garaý men semiz wagtym 2005 mi? Iki müň dört müň. Ahmal. Iki müň bäş, iki müň alty. Has meňzeşdik şonda. Hawa, ondan Şomat bar-a. Hemme adam hor-da, Goçmyrat, ynanaý aýda. Hemme adam hordur şeýle. Ondan çalarak, semizräk bolup, a, tok gorajyk bolýaň, ondan şo zynjyr dakylyp, koža geýilýärdi. Şony geýýäň welin, birazçyk özüne çekýär. Şo semizlik moda dön. Indini döwürem horluk moda. Diýjek bolýanym, döwürden bizem galamyzok, galjak gäl-de. Wah, biziňem galasymyz gelenok, bolanok ýöne. Ýöne azajyk nädip saklamaly. Zalmy? Zal, hökman, ýöne agzyňy saklamaly. Diýete. Diýet, hökman. Şuma, şuma adam diýete-de diýsem, ynanýaňmy? Ýöne agyr zat iýemok-da. Seret, aslynda diýete diýen zat, Ol iýmezlik däl. Ol iýmek, ýöne dogry iýmek. Hawa. Şoň üçin dietany saklamaly dälde, dieta boýunça ýaşamaly aslynda. Beýtseň wapşe gowy Goçmyrat, beýdip bilseň. Zala gidibilýäňmi postoýanno? Ýok, postoýan gidibilemok. Ýöne. Ýok, diýjeklänim men näçe gezek başlap gördüm-de, üç aý. Üç aý sypdyrman gidýän ýöne. Üç aýda rezultat alybilmediňmi? Alýanam. Ondan soň, hä, boljak eken-laý. Diýende, goýberýär. Iki-üç aýda daş sazlaýan diýende, arkaýynlaşýanmy, nämi, soňam şo özüňi zorlap gitmegem kyn-a. Gaty. Olam bir tarapdan, ýok-laý, lýuboý wagt men horlanýan diýende. Gidýän diýende. Taşlaýaň-da. Men özüm gowy görýän ony. Ony gowy görüp, şo kämahal. Gowy görseň başga-da. Şeýle bir gidesim gelýär, sumkajygymy alyp, maşynjygyma münüp. Şo taý girip, çykyp, şo taýda bolmanda ylgaýyn, karz edeýin, hökman men o agyr maňa gerek däl, onýalak maňa onda gelişmeýärem aýdymça zada bilýäňmi? Ýöne şo taý girip çykýan-a, gowy men rezultat alýan. Baryp bir gyzy bilseň-ä gidýän. Hawa, bir gyz ýan, ondan soň iýjek bolamda göz öňüme gelýär, goçma. Eý, şujagaz ýagyň üçin näçe ylgadyň diýip eliňe alýan-a. Eý, dur, dur, dur diýen ondan. Ondan ulaýjak beýleki çöreksizräk, nemesizräk zat iýmeli-de. Bir gezek bir toýda, o bir kiçilik çagalyk döwrüňde bir hili sende täsir galdyran aýdymçylar barada bir gowy gürrüňler berdiň-le. Umuman, aýdymçy bolmagyňa näme sebäp boldy? Aýdymçy bolmagyma? Ýaňky diýjek bolan zadym ýaly göz öňüňe geldimi? Mekan nagdy bermek. Ha ha ha ha ha hawa hawa. Mekan ýazmyradow. Hawa Mekan ýazmyradow. Hawa daş Mekanjan. Agam. Näme? Men kakam aýdymçy Goçmyrat. Annamyrat Ataýew kakam. Annamyrat Ataýew aýdymçy. Men kakamyň hem şägirdi Mekan ýazmyratda. Düşündiňmi? Oň dogany Maksat diýip muzykant Jumaýazmyradyň ogullary. Uly Maksat diýip ogly bar. Saç alýar. Ondan Mekanam aýdym aýdýa. Ondan kakam aýdym aýdýada gelip kakamyň ýanyna bir aýdym aýdaýyn, iki aýdym aýdaýyn şeýdip soň Mekan, Mekan ýalymrak bolup gitdi-de. Ondan Näçinji ýyllardan şol? 2000-nji ýyllar öýdýän. Ondan hem öňräk. Ondan öň 2000-den hem öňräk. 2000-den hem öňräk. Men kakam aýdymçy 1900 Togsan birinji ýyldan bäri kakamyň yzyna düşüp, ine sen togsan birinji ýyldan bäri toýuň içinde diýsem ynanýaňmy? Togsan birinji ýyl-ow ol. Bäş ýaşyňda bolýar. Hawa. Şo, ba, şumaky nemelem hem ba. Şoň ýanyna gidip depçi aljak bolup, depçi meň astym. Dip çap başladym başda. Soň onuň aýdym aýtdym. Dipden başlan köp öýdýän. Dipden başlan kän. Öňra Kerim Gurbanaliýew hem şeý diýipdir-ä. Hawa. Şamyradyň depdeşliginde. Hawa, Kerim, Kerim Gurbanaliý hem dip çaldym diýdi, hawa. Soň ondan näme edip geçip. Ondan ýaňky togsan birinji ýylda men kakamyň ýanyna aýdym aýdýar, olar hem toýa gidýärler, men hem gitjek bolup aglap şolaryň ýany bilen gidip ondan. Kakam aýdymçy bolup olaram bize gelýädiler Hakberdi onam o tamada Allaberdi aga Allaberdi aga gelýädi. Hemmesi gelýälerde ondan bir günem. Indi dip çalýan men onu dip çalýan Hakberdi gelende zat edende. Kaka diýýär şu maňa öwredäýsin o zat diýip. Diýende onam A men çalýan, men ony gowzaplary neme edesim gelýär-de, onuň ýaňky nemesi-de geldi-de. E, şuňa-da bir öwretsene, o sen gelseň ýykýar, o şulam neme zat diýip, hak berdim. Gelen diýip, bilýäňmi, birinji klasa berilýän neme bar-da, hany gelen-ow diýip, zärfim bar, daşynda. Şuny kakany, düm, tak dum dum tak boldy da aw şuny kak diýip da menem Ay menem dumrukka takyrka dum dum tak bol. Ey muny dip çeken ha oldu da. Ey men muňa näme öwreteyini. Ay men bilýän ondan bir bu üýtgeşik tur eller zatlar isleýän da ol. Ey muny dip çeken ha oldu. Ýok, diýjek bolýan, hemme halypalar, köpüsi çar ekin pahyr dagy bar-a, bizden gaýdanokdy diýsem hem bar, ana, kakam gaty karyn doýdy-da, çar pahyr. Öýümizem köp oglanlyk bolan soň daganyk-da, onuň ejem, ejem hem ýygnaşdyrýar-da şolar gelýär. Oý, degmesene genje men şu zatlara-da diýip, çagasy bolmadyk-da görgüli. Oý, men şu zatlara-da, aý, durmuşam birhili Şo matlar ne bulaşykrakdy mı näme mi? Şo genje men şu zatlara bu degme dursun-da şular şeýleräk. Akan dökän dikdara köp bizem. Şunda ýaly bolsam ýadyma düşýär-de. Onda sen togsan birinji ýyl, aý, näçe, otuz ýyl bolaýama? Otuz ýyl toýuň içinde-de. Otuz ýyl bäri ilki men şoň bilen kakam bilen gidip, Üçe çenli gidýän döwürleri-de, onuň kim bilen nähili gürleşýär, näme edýär, toýy nähili sowuk, geleni sögüp gelýän agamjan diýip gidýär. Hä, nädip edýär şuny? Düşünýäňmi, nädip edýär? Biz gyrryk-a, pylan zat diýdi, iki esse näme etjek? Ony etme, oglum, eýtmeli däl, sen beýt, haýsy bir diýen zady kellesine kelläňe alsaň ol, o, neme bolmaýaň, bagşy bolmaýaň, düşündirýär-dä, ro. Indi indi näme? E, köpüň adamsy ýumşak bolmaly, geçirimli bolmaly. Her hilisi gelýär. Tansowalyny aýdyp durkaň gelip tansowalyny aýt diýýärler. Esasy gowy görlen aýdymlaňa soňky döwra trend sötüki Silvi bilen. Nädip sataşdyňyz? Nädip başda? Nämeden başladyňyz öýdýän? Ýa ýalňyşýanmy? dynç alýan. Dynç alýan. Hawa. Şondan soň dowam etdiňiz öýdýän. Hawa, toýda soňky döwür kän duşy ugradyk Sel bilen. Ondan bil aýt diýýärler. Bile de aýdymymyz ýok. Ondan oň aýdymynda durýan, o meň aýdymda durýar bilýäňmi? Ondan hmm. daway bir aýdym işläýeli şunda duşamyzda bileje aýdar ýa. Ondan olam bolýar diýdi. Aý bor diýdi. Näme? Boldy. Aý bormy boldy. Bir hy aýyňa bir hile bolýar zat zat diýdim. Ondan men bir ýeri eltdim. Ne atlandyp durmaýyn da. Eltdim ýör seli şunýa şunýa diýip. Aý aýdymy diňledi za etdi göwnäni akda. Ýör sen men başga bir ýere äkideýin ne diýdi ýogsa meni olaram öňem şeýle tanaýan da. No Bakamediýa şou Arslanlaň ýanyna eltdi. Ars Arslanma, sag bolsun Arslanjan, Serdar abi hemmesi agzy bir kollektiwimiz bar. Şu tag eltdik, eltdi. Gelen sen şu taýda işlärler. Sen diýdi otaýyň bir hilegräk diýdi. Selbem kän diňlän bilýär-de, eýýäm nämäň nämedigini. Ýeňilräjik aýdymlar ýöne ol ýeňiliň hem agyry bar zat diýip gowy düşündiripdir, düşünýäňmi? Sag bolsun jany sag bolsun Selimjan. Işleşmek kyn ýöne tutan ýerin goparmaly la Zeli bilýändir bir bir tutsa ýapyşsa sakyrtga ýaly ýapyşýar meni goýberenok diýendir. Ýöne gowy iş döreýärde. Seň bilen kynmy işleşmek? Sel bilen işleşmek kyn. Näme üçin? Aý tapma diýerik bilýäňmi meň bilen-ä gowy tapyşyp neme edýäs-de ýöne Biraz nasreniýesine görä hemme zadyny sazlamaly da. Düşünýäňmi? Meňki ýöne udaşyny düşýär. Udaşyny düşýär. Hemme nasreniýesi gowy wagtyna bolýar. Hemme zadymyz udaşyny bolaýda. E şu taýda bar-a, menem diýeýin-le, öwdügim-ä däl welin, udaşyny bolup gelýär-dä şu wagt şulam, şu ýazgymyzam. Şeýlemi? Näme manyda? Birinjiden-ä howa. Howa. Şu howany hemişe tapyp bolanok. Birinji bilen-ä. Ikinjidenem. Köp zat şeýle boldy. Wagtam birhilek nastroýeniýede, ukymam aldym şu günam. Şeýlemi? Başgaça şu gün nastroýeniýam men. Be. Özem men çynymy aýdaýyn, gaty däl şeýle sadajy utanýanam senden. Şu ýazaly diýdik-ä. Şondan bäri birinjiden-ä köp wagt geçdi. Ýo, ýo, neme zat. Birinjiden-ä, ikinjidenem Sen hiç özüň jaň etmäni kiçiligem bileňak. Sen ýyldyz syramaýanyň üçin sag bol. Sag bol agam, jaň sag bol. Öňem gowy daraý seň bilen bolýan. Şu gezek hasam bir hili kiçi göwünliligiň bir hili nemetdi dara özüne. Podkupila şoň üçin sag bol. Sag bol agam, özüňe sag bol. Men aňsat bir zat boýun alamok. Ýa işim bar, onym bar. Boýun alamsoň içim itgirtip barýar-da. Goçmyrat, gowumy? Ýa o internetden ýazýan, näme de onnoň Udaşny boldy ýüregimize görä. Şoň üçin Selbi bilen hem işleşmekde Hawa, onuň diýjek bolýan ýaňky şo dynç alýany işledik. Gulagyma bal çalýan, olam bar-a udaşny boldy danym. Gitdi-de, o uýam toýlanymyzam bileräk düşüp. Soň bileti tugrap laý. Ondan eýýäm Arslan dagy eýýäm bir aýdym diňle bize neme edip otyrlar. Hiç kime ýetmän ýör diýip göwnüm sen rekord. Ol wapşe uçdy. Ondan men öz istin tançawanrak zadam özüm halaýan diýip bunuň geýinişi kalite özem durşuna e kalite näme söz eý zat diýip ýören emma kalite bilýänsiň-ä nämesi? Kalite, kaçestvo. Hawa. Munuň geýnişi kalite özem durşuna elite hiç zat ýasamada dodagy hakyky diýdi. Eý meň hakykatdanam dodagym hakyky boldy danym bara munam aýtdyk olam gitdi waheý öwen bolşuny şu sözlerini şu taýynyň waheý onuň stili bolmaly goý ýöne men ony ýaly etjek ýaly özi ýazdy şoň sözüni Selbi. Ýöne diňe Selbiňki däl öýdýän sözi. Ýok ýok Arslan Kertikowyňky söz. Ýene kimiňki? Sazy neme? Ýok sözi ýene bira meňkem men ýazdym diýdä. Başga kişi ýazanok. Gurbaşyň özem bilýän däldir diýdi men ýazdym diýdi sözüni diýdi. Aý näet. Ine täzelik bilema. Hajy men ýazdym diýdä. Hä ýöne Hajyň ýanyndadygyny men bilýän. Aý nätdiň Hajyjan janyň sag bolsun sen. Bagşy oglan. Gurbaş bilýän däldir diýdi ýöne diýdi. Belki Arslandan haýyş etdiňiz, belki ikisi gabat geldi-de şeýle düşündi. Ýo, haw, edil özi. Bagşym ýanymda, Hajym zat, zat diýýä. Hajy jana salam aýt, nesip bolsa. Zat, zat bolýa, bolýa, zat bolýa-da ýöne nemedenini Hajyň eliniň badygyny bilemok.

Ýok açmaly däl. Däl ýöne şu agzy bir maşgalamyz bar, gelnim bar, iki sanem oglum bar, Didar, Mukan. Näçe ýaşlaryň? Biri ýedinji klas, birem dokuzynjy klas oba. Höýer bermeli oglanlarymyz bar ýöne. Düýn onlukda Hydyr gelýär-ä. Hydyr geldi däm. Bir zat düşürmeli boldy adatçydam kiçi oglum Çykypdyr kakaň barmy? diýip. Ol kiçi oglumam ullakanca gelip, Ba, eý, bul-ow ka, atamyň klasdaşy, muňa göre şundaly ogluň barmy? Zat, zat diýipdem, oňa çenem uly oglum kofe getirdi. Eý, diýipler ýaňky, muň ýaşajykdyr ama börüne seretmeli däl-ow, garry eken-ow, zat, zat diýip. Haýyrly-ow diýdim, gözi bir degir-ä. Jigim diýäýmeli ekenim şuňa, gowy diýäýmeli şo. Aýdym aýdýarmy olar ýa? E men şolaň ine birini aýdymçy, birinji depçi şeýdip neme etjek bolýarym ol indi mara. Hiç seri ýokda araýyndan aýda. Ondan aýt. Bolýar özleri islemese bolmaýar. Hawa, hawa. Sistema da kynrak ara goçma. Kyn. Özüm kakam hem diýýärdi sözüň agzynda. Şu sistema kyn-da oglum diýýärdi ara bilýän. Şo diýip ýykylyp ýatmasaň mara. Hawa, hawa ediler. Bolana. Diňe şonsuz bolanak diýen ýagdaýda Ana. işlemeli. Ana biz özümiz şon ýaly bolduk-da, indi ýapyşyp diýip çaljak, aglap, hiňräp şeýdip gidip. Şonda zordan nem etdiler-de. Belki olaň çagalary. Şony men hem pikirlenip bilýän, hawa bolubilýär. Gül gaşlary gara, bir bäriňe gara, Aýdaý gülüm nädip gorkasyň göwnüňe ýara.

Ýene bir aýdym çyksa sen şony diňlemänsiň. Daže Miawdan soň çykan aýdym. Şeýlemi? Hawa, ony näme men saňa disk berdim şonda diňläp görersiň. Şeý diýýär, Ýanyňa, ýanyňa, al meni ýanyňa, bir öpeýin, hezil edeýin, sal gujagyňa diýýär goý. Ol, olam şeý diýýär, Aklyň ýerinde dämi, sen sagmy ýa men däli, özüň ele al hany nirde bar hezillik on ýaly diýip. Täze çykdy ol aýdym. Ýa-da klip ýok aň. Ýok klibem ýok hiç zat intäk ýok. Klip täsir edýärmi aýdymyň gowy kabul edilmegine? Gaty gaty. Şeýlemi? Hawa gaty täsir edýär. Ýöne käbir hitlere hökman däl-ä. Ha ýöne şona käbir hide rekordy döwdüň zada bar. Eý klip näme etjek edip gitdi-ä o tiktokly uçdy. Aý onda-da bir klip. E bolsa kem däl. Bolsa kem däl däl gaty gowy. Gaty gowy. Özüň kimi diňleýäň? Haýsy aýdymçylary diňleýäň? Daşary ýurt aýdymçylardan-a Hakdan diýip bir aýdymçy bar şol. Kim? Näme? Hakdan. Şol oglany kän diňleýän, gowam görýän. A özümiziňkilerden? Özümiziňkilerden hemmesinem gowy görýän ol. Hemmesi bilenem gowy. Aramam gowy, hemmesi bilenem. Aram gowy däli bamy? Ýok. Gowulaý hemmesi bilen. Sag bolsunlar.